Yes, ladies and gentlemen, welcome to Nyulo TV and today odiochieng' ma kawuono wan gi uh, story ma very very interesting. Odiochieng' ma kawuono waduoko ne Nyasaye erokamano ni wayudo thuolo mar timo interview kata bed eh, eh, penjo mag achiel kachiel kod jok mosedak e jela. Ah, Achiel kuom eh, jogo mosedak e jela osedak e jela mokadho higni abich. uh, adhi moa manye ma kawuono abet kode piny adwa napenje wechegi mana machuok ageno ni uh, wechegi biro morou to kaok omorou yawa to wena kata mana comment kanyo mondo inyisa ni next time watim nang'o to ang'o mwanyalo loso anyway welcome to the interview ladies and gentlemen uh, osiepna yes.
to chal nade baba baba nitie Koro iwacho ni in isedak e jela? Bana jela ang'e gima en, asedak matin moromo. Mm. Mm. Jela en kamoro ma kaendanga wachamo kuome mm. mak mana ka dang' ipenja gima inyalo gombo penja wach jelani. Mokwongo gima anyalo kwongo penje wach jela mm. en ni jela chalo nade? Jela en kare Karang'o? En kama idhiye yueyo koso ji lemo pile koso ji dhiga nindo koso ji dhiga adhiya chiemo kanyo? Okay, jela. As, okay, an asedak e jela higni abich. In isedak e jela higni abich Gi dweche aboro. gi dweche aboro.
To nakwongo adak e jela. Jela mar yueyo nitie.
Nitie jela mar yueyo? Pod iyueyo ka ber berie. Mhm. Pok oyudi gi makosa. Mhm. Pod in achich, pod ichich kodi, tiende ni in e remand. In e remand, mano iluongo ni remand. Remand en kama omaki oko Mhm. to keli itamori yie kes. Itamori yie kes. Koro pod wacho ni oh, osemake to otamore yie. Mhm. Jomoko dhogi tek, we wakete kacho ne ma kadang' odhi oyie ndalo moko apar gang'wen. Mhm. 14 days. Alafu chak iduogi kendo chak ipenji. Mhm. Iyie timo kes koso iyie makosa? Mhm. Na iyie timo kes. Mhm. Tiende ni mano pod in e remand. Mano pod in e remand. Koro ibo kata itimo mana kes higni apar. To in e remand. Sama in e remand no, mhm. iyueyo. en jela mar yueyo. Ichiemo achiema to iyueyo to ibet abeta kanyo koro be ni chiemono rach ochal nade koro kik ipenj ng'ato. Mm. In e remand. Uh mhm. -huh. Timi gima iluongo ni bond. Kinyalo yudo bond, bond en gima ichulo ni pe imiyi pesa kaluwore gi kes nino ing'e ni uzito ne rom nade. Mm. To gi gima ne itimo. Mm -hmm. Timi bond marom kode. gi gima iluongo ni cash bill. Gi cash bill. Cash bill ema igolo to idhi timo kes ka in gi oko. Mm. Koro in dalau in oko to ibiro itimo kes e court. Lakini kionge pesano, in e rumande iyweyo kanyo, ok idhi tich, sirkal ok chandi ni idhi tich. Mm. To chieng' mane itimo atima ma mane kes loyi, mm. chieng'no nyaka koro tweyi. Koro itweyi. Koro tweyi.
Sama ne in e remand, mhm. ok irwako lep jela. Mhm. Irwako lep mag dala. Mhm. Sama in e kosetweyi, koro irwako lep jela. Iluongo ni zebra kinguru. Idonjo koro iluongo ni zebra kunguru. Koro in gir sirikal.
Koro in mwandu sirikal. In mwandu sirikal koro. Mhm. To seche ka to ne in mwandu ng'ama iluongo ni Kenya Police. Kenya Police. ma koro kawi nikech Kenya Police ok nyal dak kodi mm -hmm. ndalo go te mm. koro idhi riwi gi joka machiegni gi joka mm -hmm. joma se joma koro seri ma kosa ka awinji maber koro mi luonga ni jela mano koro jela iye kucho yes koro iluka jo remand ni yore mm -hmm. jo fungwa fungwa ni yore Wafungwa rwako uniform. Wafungwa rwako uniform. Kanyo ibiro yudo ni wa. Jorumande to ok rwaki. Ok rwaki, irwako nanga ni mihero, kata ni irwako miwuotho e gori nono. Oh, mano koro pod in free, jorumande pod ni free. Mano free iye kanyo e rumande kanyo, to kin free mar idho kuta ni dhi oko. Okay.
Makitemo dhi oko to mano kendo koro negi. Mano negi.
Koro mano. Koro kosetweyi, mhm. to in mwandu sirikal. Mhm. In koro nyaka koro ng'e ni in kama nade nyaka ng'e ni to in ng'a. Ikwani.
Ok rwak lewni mag dala ka nikech kihepo inyalo ringo. Hmm.
Inyalo ruri gi jopiny. Joko.
To kihepo weri gi joko tek yudo to kinguru no yot yudo nikech ineni gi mabor. Ineni gi mabor. Kinguru en nanga maneno gi mabor omiyo en nanga mar Kite biro mar white black kama. To riedo.
Oriedo. Oh. Zebra, zebra. Zebra. Mano e kiguru. Koro in koro tiji in koro kiti e jela, in koro osetweyi kata otimne higni apar, Uh-huh. ibiro tiyo tich maluwore gi kama otweyi. To sana- Ji tiyo e jela. Ji tiyo sana sana tich mar jela en kama. Ah. Kotwe higni abich ka duogo chien, Aha. ibiro tiyo e jela miluongo ni annex Annex. medium. Annex medium. Yeah. Kotwe e jela, kotwe higni auchiel abiro kadhi mbele, Ah. ibiro twe e main prison. Main prison. In e main jela maduong', jela kubwa, ok nyal twe koro higni go jela matin. Iki pod ng'eny. koro ka in gi higni piero adek hmm. nyaka chieng' giduog nyaka higni abich hmm. tigoli koro iteri e jela matin jela matin en jela mar dala o mar gweng'u en ok gweng' kata ok gweng'u lakini jela matin jela en jela moko matindo tindo hmm.
unyalo rado gi jo raia inyalo neno maisha ma oko to kotwi higni ma abiriyo kadhi mbele go pod ok ine oko O higni mang'eny pod ok ine oko. Ok ine oko nikech inyalo bedo gi paro marach inyalo. Inyalo gombo lal. Kichigni wang'e mana kitho to wacho na we. Ei.
Mano wach malit manade no ya. Mano.
Kapi, hey. Kapi nitiere machielo inyalo penja thuolo. Bas, adwa ni mondo apenji ni question mar namba ariyo. Mm. Chimb jela ka. Mm -hmm. Koro wawuoye jokunguru ma koro oserwakni gi lewni. Mm. Jokunguru. Koro wadhi e kinguru. Mm -hmm. Koro adwa ni wawuoye e jela ka. Wa, wa, wa, mm, wawere gi jo rumanda. Wadhi e kinguru, mano koro wafungwa. Mm. Mm -hmm.
Chiemo mar jela chalo nade koso uyudo how do you find uh, mane idonjo yes. the first day ni experience ni nobedo nade kod chiemb kanyo yeah. to ing'iyogo nade asewinjo mbekni mang'eny ojela oh, chiembe rach ojela oh, ken ang'o ojela oh, ken ang'o pimna nikech in to koro isebedo kanyo pimna mondo awinje gini matut mm -hmm. okay aduok erokamano mr nyulo mm. Oh, chiemo mar jela mokwongo okay, an okwongo maka komaka to maka jela motera jela moro ni Siaya prison. Siaya prison. Siaya prison. Mhm. Mm an otera to atieko 4 days. 4 days kapok abilo gimoro amora. Eh, ni sungori ni koro kidwar chiemb jalal. Chamo gigo.
Mhm. Changa na dhi wuok mapiyo. Eh, idhi gola.
Ok anya chamo gigo na dhi chiemo dala. Mhm. To kaka plan mag Nyasaye bedo pogore gi mag dhano. Eh.